کیونکہ تہاݙوں پتہ ہے کہ جیویں کہ سرائیکی گاؤں دا ماحول ہوندے نا اس حساب نال ساݙے کول کلچر دے وچ نا گرمی ٻہوں ݙے دی تیز پوندی پئی ہے تے ماشاء اللہ نیو ادر ولاگ کر گھدے شروع خوبصورت جیہا ݙے تے خوبصورت جیہا ولاگ تے اپݨا بھرا وی آئی پی لش پش کر کے ریڈی شیڈی ہو گھدا ہے تے بݨ گھدا ہے سلیم کھوکھے آلا اوکے تے باقی سنگت صاحب جتنی وی ہے تے سارے میں وی امید کرینداں تساں تندرست ہو تاں تساں وی امید کریندے ہو سو کہ میں وی تندرست ہو سا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تے باقی اپنا پیار دی کا خوبصورت جے جلد جلدی مارو یوٹیوب چینل سبسکرائب سلیم کھوکھے والا فیس بک پیج سلیم کھوکھے والا وابتہ ونڈنی نہیں تھائیں تے فیس بک پیج دے نال جڑے رہا سو اپنا پیار دی کھیسو رہا دے تے یوٹیوب چینل دے نال وی میں سیٹ بیلٹ جوڑ کے رکھنے تے مطلب کنے تساں ایڈے بڑے تھی ونجو پلا ویڈیو سکپ تھی ویندی واسو ساتھ دے کہ یار تیری سمجھ داندی نہیں ساکو تو کیا سنوینا ہونے میں لالہ تاکوں ٹھنڈی ٹھنڈی پنکھے دی ہوا سنڑوینا ہوناں تے خوبصورت جئے ولاگ ڈکھینا ہوناں اور پیارے پیارے کلچر ڈکھینا ہوناں تے امید ہے کہ تساں ساڈا چینل کر کیتا تسی سبسکرائب ہن کریسو مزیدار ویڈیو شروع اور اج دی خوبصورت جیا ویلیج لائف دے پیارے پیارے ڈے تے پیارے پیارے ماحول جو بھی کلچر ہے گزر سی اج تن دکھیسو اور ویڈیو دے پیارے پیارے ایک دو سین گیدے ہن میں او سین جڑے بھی میں گیدے ہن خوبصورت جئے نا میں کرے لیسا اگلے ہی پیج دے نال تساں دکھائے مزے کرے اور پیارا جی کمنٹ کر کے ضرور ڈسنے کہ بھائی واقعی یہ گل حقیقت ہے بالکل یہ گل حقیقت ہو سی ٹھیک ہے سنگت تے باقی اپنا پیار دکھیں دیا اودے نال جڑے آؤ تے باہر چلتے ہیں باہر چل کے تانوں ماحول بھی دکھے سو اور تانوں چس وچ وے سو اور تساں تساں میں دسنا ہے کمنٹ کر کے کہ تانوں کیویں لگے ہن میں اتوں گھر کھڑا اتوں فورا ڈائریکٹ تساں اگلے پیج دے اگلے جڑے جڑے سین سین گھدے نساں او سین دا ویو ڈیکھ سو اور توک امید ہے کہ او سین تانوں پسند آسن تے بیل آئیکن گھنٹی پریس کر کے ڈسنا ضرور ہے بھرا توڑے دی چائے آئی پئی ہے چائے پیندے ہوئے تاؤ ساتھ بسم اللہ نہیں تا ولا اساں کلا کلا پیسو لیکن تساں سوچے دے پیسو کہ سلیم بھائی ہے کیا لبڑ کو بڑا اے بھجن اے جٹاں دے گھر ملنگاں دے گھر والی میں ہونا ٹھیک ہے سنگت تے باقی اپنا پیار دکھاؤ اور راؤ نال نال تے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی سکیپ کر ویسو تا ولا ساری کوئی گرنٹی کہنا ہوتی تو کو سمجھاون دی باقی لو یو ٹو ہو گیا نیو ادر ویلاگ دے نال نال آئی دے ڈیڑھ دے وچ ویور ماشاءاللہ بزرگ اور یاندے پہن آج انہاں کل کروینے ہیں دعا آپ دے چینل واسطے وعلیکم السلام بزرگو کی حال نے خیریت ہے طبیعت سیٹ تو جی ٹھیک ہے اللہ دا کرم ہے جی اے ساڑے ساڑا چینل ہے چھوٹا یہ یوٹیوب دے دے واسطے دعا کر دو انہوں رنگ لا دے وے اللہ اللہ ساڑے غیب خزانے چھو امداد فرماوے آمین تے کتھو آئے پھر دے ہو اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے دعا کر دو اللہ نظر کرم کر دے وے ساڈی ویڈیو ساڈی جاوے سیدھا بلین دے اندر بلین اندر جائے گی آمین آمین آمین آمین مولا تانوں آباد رکھے تے مولا تانوں ہسدا وسدا رکھے لو بسم اللہ آمین خیر ہوے جی دعا دے نظر کرم فرما دینا آ خیر مولا علی آباد رکھے لو بھی بر اج ملنگ کولو دعا کراٹ دی اللہ دے حکم نال کہ ساڈے چینل دی ویڈیو سیدھا میک میک ہوندے ڈا دے ڈا لکھ دے ہوندے ملین لیکن نہیں اسا سیدھا بلین لواں ہمنے بلین اوکے بلین لگ سی انشاءاللہ اللہ دے حکم نال چاچا حاجی شاہ سامنے ودے اپنا پانی لے ودے رقبے دے اندر اے کھتیاں گوڈیاں سی سویر دیاں کلوکیاں پرسوکیاں تے اون تو بعد صبح دا پانی لے ودے گرمی وچ ودا ذلیل تھیندے تے میں گرمی اچ بہہ کے تے اپنا رزق کماندا بیٹھاں اللہ اللہ کریندا پیاں تے اللہ دے حکم نال جیویں اج بابے نے دے ڈیتی ہے دعا تے ولے ویڈیو ویندی پے بلین دے اندر ایڈو سڑا بھرا کھاد لے کے ویندا پے گرمی دے اندر شدید نہایت گرمی ہے کہ اوئے اوئے اوئے اوئے میں تم گرمی دے بارے کیا کہ تک میں گرمی دے بارے کچھ نہیں آکھ سکدا چلو کوئی گل نہیں اللہ خیر کرے سی

جلیبیاں نظر دیاں پئیں نظر دیاں میں اج تاں کوں نی نظر دیاں ہلا ہلا ہلا ہلا ہلا جلیبیاں نظر گئین نظر گئین ماشاءاللہ تے جلیبیاں کھاندے وے تاں ساتھ بسم اللہ نہیں تاں ولا اساں فی سبیل اللہ ونڈے دے پئے ہیں جویں کہ بابا حصہ ودے جتنی بھی سنگا ساتھ ودی ہے سارے ونڈا کے کھوا دے ونی ٹھیک ہے تے ماشاءاللہ اس سائیڈ تے لاری ونجن کیتے تیار ہے لاری اللہ پر خیر ونجن کیتے تیار ہو گئی ہے تے بس فلیم ہے تساں اپنا پیار دیکھے سو محبتاں کرے سو تے نال نال اسو ویڈیو سکپ نہ کرے سو سکپ کر وے سو تو بلا تانوں سمجھ نہیں لگنی کہ تو کوسا کیا آکھ ہے ٹھیک ہے سنگت تے باقی بھرا دے نال نال رسو تے میں تانوں پیاریاں پیاریاں ویڈیو دیکھے سا کہ جی میں بزرگ اور انگل دعا کروائیے آج دی ویڈیو ویندی پہ 20 ملین دے تے باقی تساں ہن سپورٹ کریسو اپنے پیارے جے ولاگ دے اتے تے جلیبیاں جیاں جیاں کھاونیاں نہ ساتھ بسم اللہ نہیں تاں بھلا میں کلا کلا ذرا ای سمجھ نہیں آندی کیا ریزن کیا ہے او باقی ای ہاتھ ٹھیک آندے اوکے ریزن دی سمجھ آ گئی ہے کیونکہ شابر کال ہے اوکے چلو رہو نال ماپتا منڈے نے ہیں

تے سلیم بھائی دے ولاگ اچ کیوں دیگاں پکدیاں پن کیا ریزن ہے ماشاء اللہ دیگاں پکدیاں پن سنگت دیگاں دا نظارہ اے ہے کہ ہک نمکین ہے تے ہک فل مٹھا ہے آئے آئے آئے تے ہک فل وی آئی پی کر کے جیکو آدھے نا آئے ہوئے ہوئے اللہ اگر تک موٹر سائیکل والے اللہ مدینے لے جاوے تے باقی جڑی ہک بئی دیگ جڑی پکدی پے نا او ماشاء اللہ او ہے چکن پلاو دی یعنی کہ ہک مٹھا ہک نمکین تے ہک چکن اوکے okay? تے باقی راسو نالن ویڈیو سکپ نہ کرے سو اپنا پیار دکھائی رکھ سو ساڈے ولاگ دے وچ ویلکم بیک سنگت میں آ تا کافی دیر تک گیا میں کھوکھے تے ماشاءاللہ تے ولا کے صفائی ستھرائی تے نظام ماحول بھبا ہے تے ریلوے پھاٹک ہو گیا ہے بندو سامنے فصلاں ماشاءاللہ رنگین رنگین ہو گئی ہیں گرین گرین رنگین یعنی کہ رنگین دا مطلب ہے گرین گرین تے باقی کل ایس سائیڈ تے بڑا نظام ہئی فل پروٹوکول ہئی اج ڈیکھو کوئی شے گے نی سنسان مچا پئے او تیری او خیر بڑی چاہ پئی ہے چاہ دے اندر نہ پتہ نی علاچیاں آون پے گئین سامنے ریل گاڑی ویندی پئی ہے ریل گاڑی دا ویو لے لو کیا بات ہے ہک تاں بچیاں نو وی سکول دیاں چھٹیاں ہو گئین سکول دی چھٹی ہو گئی ہے وچ بال ہی آون لگ گئین لیکن چلو اللہ بہتری کریسی اساں فل کوشش کریسو۔ تے باقی ویڈیو تانوں وی آئی پی خوبصورت کلیئر نظرے ٹرین گاڑی دا ویو چیک کر لو تے باقی اپنی محبتہ منڈو فل خوبصورت جہاں انجوائمنٹ دیاں تے میں دیاں علاچیاں میری چاہ جلاچیاں نہ ڈھائے بھومن یارہ سنگت کیا نہیں بچ گئی ہے میں تو غسلہ نہیں مرے کیونکہ سٹارٹ اپ دے وچ میں تو غسلہ ماری ہے نا چاہ دی تساں کہہ دو کہ سلیم بھرا چاہ پینا کہ پانی پینا ہونے یارہ سنگت ملنگ بندے ہیں بھرا تھوڑا اے ای ہک وحد میڈا زندگی دا سہارا ہے جیندے سہارے تے ودے جیندے ہاں کہ ڈس اچھے نا کیندے سہارے جیندے ودے ہیں لیکن او تاں کچھ ہور سہارے تے آدھے لیکن اساں ہی دے سارے جیندے ودے ہیں جیندے ہیں تے پیندے ہیں پیندے ہیں تے جیندے ہیں اللہ خیر ہوئی اوکے سنگت باقی نار رہو ماپتاں کریں دے رہو باقی مل دیں دانو خوبصورت جے پی ڈیٹھے بھی لاچیاں آمین انہوں تے اچھا ویور اگا ماشاءاللہ آ گئے ہیں تھوڑا جیا تھوڑا جی میں دور کر کے نا پہنچے سے دے ماشاءاللہ بال کھڑے ہیں کھیڑ دے چھوٹے چھوٹے ننے منے تے اسا اتھا کنا ویلاگ بناون لگ گئے تھوڑا جیا سین میں کہ تاکو دکھاؤ بچپن دیاں یاداں تھوڑیاں اعلی ہو گئی شارٹ چھکر لگ گئے سنگت تے تھوڑیاں جے بچپن دیاں یاداں میں ویلاگ دے اندر آونیاں چاہیے نا بچپن بڑا پیارا گزریا ہون تا تھوڑا جڑا ہون دی جڑی جوانی ہے نا بس اگے کاروبار تے پیسہ تے پیسہ تے ولاگ تے ولاگ توں بعد تکلیفاں تے میں آدھاں کہ اے ہوئے اللہ تے باقی سنگت ایویں نال رہو محبتاں ونڈو سب بال مچے بچے بچے بچے بچے بچے کھیڈدے کھڑن تے میں تہاں ولاگ دکھیندا پیاں اور انہاں دے نال تساں انجوائے کریسو اور تساں بچپن دیاں یاداں یاد کرو دیکھو کیویں اگلا بال چھکے لئی کھڑے اور ہناں چھکیاں دی خوشی دے نال نال تساں ولاگ کو پیار دکھیسو اپنا فل واچ کرنا واچ کرنا بھولنا نہیں کیونکہ واچ کرنا جڑا تساں بھول ویندے میں نا ولا سلیم برا نو پتہ نہیں کے ہو ویندے آدھے کہ یار محنت سلیم فضول بیندی پے کیونکہ بڑا ٹائم ہو گیا اس سنگا توڑا بھرا ولا ہوگا تے گھلیندا ودے تے لیکن کو تسا اپنا پیار دیکھے سو خوبصورت جی اورنج فیمٹ کرے سو اور ہی خوشی نال نال تسا جڑے رہو تانو سنوینے ہیں تھوڑا جہا سریکی دا ہائے ہائے ہائے سن سو نہ رہا سو

نال ساڈے جتنے وی ہمسائے ہن سامنڑے فصلاں دے اندر او اپنڑے اپنڑے گھا پٹا کرنڑ آئے ودن کیونکہ موسم گی اے ٹھار بادلاں نے بسیرا کر گھدے اپنڑا ساڈے گاؤں دے اتے اور ہوں خوشی دے نال نال اساں سرائیکی دے وچ ہائے ہائے لیول چیک کرو فل گرین اے فل ماحول اے فل پروٹوکول دے نال نال اے ایویں انجوائے کریسو اپنڑا سرائیکی میوزک اور سرائیکی وسیب دے نال نال تے تسا اپنا پیار دی کیس اور سلیم کھوکھے آلے دے نال نال کیونکہ ویڈیو واچ کرنا بھونا نہیں واچ کرنا بھول ویندے ویندے تسا گرین گرین ماحول دیکھنا یاد آ ویندے تسا اوکے باقی اپنا پیار دیو اور نال راسو اسپیشل پرسن توڑا برا ماں حضور ہے اپنی سپورٹ اپنی محنت اپنی کامیابی دے نال نال تے تلے ماشاءاللہ گچھے پھودنے دے چیک کرو ویلکم بیک ویور کتنی دیر تو بعد آ گئے واپسی اصل چلے گیا سے کہیں کم تے کم گیا سے تے کم ہی تو اصل دکھے نے کیڑے گیا سے تے اس سائڈ تے نا طوفانی یعنی کہ اوہ آندی پی اندھیری شدید اندھیر آندا پے بڑی دور چلے گیا سے واپسی آ گئے سے اللہ پر خیر تے اسا گھنن گیا سے اے والا جانور ماشاءاللہ اے سڑا احمد ہے احمدی دا ہے اے سڑا حسنین ہے اے حسنین دا ہے تے ایک بھی گرے گئے بھی ہے کو بیٹھے ہوئے تھیا اے والا پترے چھترے پٹیندا ودے اے اوندا ہے ٹھیک ہے سنگت تے باقی ہوا کہ کہ عید آ گئی آ میرا یار نہیں آیا اے عید آگئی سنگت تے میڈا یار نئیں آیا تے ماشاءاللہ احمد تے حسنین صاحب تے سارے اے اللہ پاروں خیر قربانی دا جانور اے اللہ انہاں دے نصیب کرے ڈیتا ہویا تے قبول کرے میڈا مولا تے خوش تھی کے کھویندے پلیندے پھین تے ولا گال تاں اوہ اے نا عید آگئی ہو میڈا یار نئیں آیا تے سنگت ایویں چلسن گانے ٹک ٹاک دے یوٹیوب دے ہر سائیڈ دے

امید ہے کہ تاکو فیس بک پیج تے بھی ویڈیو پسند آئی ہوسی فیس بک آلے ہو لو یو ٹو ہو گیا تانوں ڈھیر سارا کیونکہ تساں تن چاڑ دیتی ساڑی ویڈیو دے اور ایویں ماشاءاللہ تن چاڑی ہو پیار دکھیں دے آسو اساں تاکو پیاری پیاری ویلیج لائف دیاں خوبصورت جہیاں اپنی لائف دے متعلق جو بھی ساڑا ہوسی دارو مدار تاکو اساں سویں دے راسو دکھے سو راندے ٹھیک ہے ایڈو ساڑا یار بلالا پاگلی آ گئی پاگلان دے سردار لگ دے پیارے او دیکھو